Gelo em ê qala kî bikin? Zanistê herî mezin, aqilmendê kurdan, astronomî, matematîk, mekanîk, erdnas, matematîkzan, dîroknas, helbest û fîzîk e. Belê, em ê qala dînewerî bikin. Ka bên em dînewerî nas bikin. Dîneverî an jî Ebû Henîfe Dîneverî, Zayin hezar û heşt sed û bîst, Kirmanşah, mirin bîst û çarê Tîrmehê hezar û heşt sed û nod û pênc, dînever, rûveknas, astronom, erdnas, matematîkzan û Dîroknasê Kurd e. Dînewerî di sala heşt sed û pazdeh an de an jî heşt sed û bîst an de li Rojhilata Kurdistanê li bajarê Kirmanşahê ji dayik bûye. Navê wî yê rastî Ehmed e. Nasnavê wî Ebû Henîfe ye. Navê bavê wî Dawid e û navê kalikê wî jî Wenand e. Wenand bi xwe li ser dinê Zerdûştiyê bû. Piştî belabûna Îslamê bûye Misliman. Perwerdehî û xebatên Dînewerî Dînewerî perwerdehiya xwe ya astronomî, matematîk û mekanîkê li bajarê Îsfahanê girtiye. Perwerdehiya xwe ya fîlolojî û helbestiyê jî li bajarê Kufê û Besreyê girtiye. Li Kufê li cem Îmnî Sîgît ders hildaye. Dînewerî zanistvanê Kurd yê piraliye. Ne tenê li ser qadek an du qadan. Di gelek qadan de çixir kola ye û rê daye pêş zanyarên du xwe. Di warê rweknasiyê ango botanîkê de, di warê zoolojî, Zimannasî, mantiq, dîrok, erdnigarî, astronomî, meteorolojî, matematîk û mekanîkê de berhem nivîsiye û van berhemên wî ji alî zanyarên mezin ên dû wî weke çavkaniyên herî bibawerî hatine bikarhanîn. Di heman demê de avakarê îlmê qedheyetê ye. Di nava Muslimanan de weke bavê Hirwekinasiyê hatiye binavkirin. Ji ber ku bi piralîbûyina xwe bala gelek zanyarên biyanî kişandiye, gelek zanyarên biyanî li ser lêkonîn kirine. Li Ewropayê di derdora zanistî de weke dehayê Kurd tê naskirin. Dînhewerî di derdora sala heşt û pêncîn de ji bo xebatên xwe yên li astronomiyê çavdêrî ava kiriye û du sed sal ev çavdêriya wî hatiye xebitandin. Abdurahman Sûfî di sala neh sed û çil û şeşan de tê dîneverê. Digere çavdêriya dîneverî dibîne. Lê piştî êrîşên Moxolên hov ev çavdêrî bi temamî ve hatiye xerabkirin. Li serdema zêrîn a Îslamê de gelek pirtûk li ser zanist û dîrokê nivîsandiye. Pirtûka wî a herî bi nav û deng Kîtab El Nebat pirtûka giha ye. Her çiqas pelên wî negihîşt bin wexta me jî dînewerî sêzdeh cîld jî tefsîra Quranê nivîsiye. Yaqût Hemawî ji bo tefsîra dînewerî, Wiha gotiye, Pêşiya wî tu kes weke dînewerî baş Quranê tefsîr nekiribû. Dînewerî bernavkê xwe cihê ku lê dayik bûye ji herêma dînewerê digire û di bîst û çarê Tîrmehê hezar û heşt sed û nod û pêncan de li dînewerê wefat kiriye. Xebatên wî yên li ser Kurdan. Dîne werî bûye li zanyarên yekemîn ku li ser dîrok û antropolojiyan Kurdan lêkolîn kiriye û pirtûkekê bi navê Ensab el-Ekrad ango Şêdera Kurdan nivîsandiye. Di vê berhema xwe de ji dîrokên kevnar heya roja xwe, bav û kalên Kurdan girtiye dest. Dîsa di dîrokê de yekem car wî nexşeya Kurdistanê xêz kiriye. Navê Kurdistanê di nexşeya xwe de bi kar haniye. Gotinên ji bo dînewerî, berhemên dînewerî bala gelek lêkolîneran kişandiye. Di der barê dînewerî de ji zanyarên çend nirxandin jî wisa ne. Mehrat Pîzadî dibêje, Mîna gelek kesên di dema wî de jiyan Ebû Henîfe tînewerî jî ne keseyetekî bi demekê an bi komeke di sînor e. Berova jî keseyeteke hemû deman û cîhanê ye. Dema berhemên wî tên lêkolînkirin yekser tê dîtin ku Ebû Henîfe tînewerî bi nêrîna kurdekî mijaran digire. dest. Lewre jî berhemên wî yên destpêkê di derbarê re û kokên Kurdan de ne. Bruno Silberberg lêkonînerê alman jî dibêje, Piştî lêkonînên hezar salî bêhtir ji pirtûkên Descartes û Theocrates yên Grekan tund dihate wergirtin. Lê di vê mijarê de berhema dîneverî Ji alî agahî û naverokê ve berfireh dibe. Dînhwerî ne tenê aliyê nebatan yên xuya dike, aliyê wan yên tibî, xwarinê û hemû taybetmeniyên din tarîf dike. Hemûyan tasnîf dike û şert û mercên lê şîn dibin û digihin tarîf dike. Berhema dînewerî ji berhemên Descartes û Theocrates yên newnan ku wan li ser nebatan nivîsaniye berfirehtir e. Yakût Hemawî li berhema xwe ya bi navê Ebû Hayyan et Tewhati Tahruzul de gotiye ku dinya heta ku bigere bi esa berhem, zanîn û fezîleta dînewerî, Cahiz û Ebû Zeyd bibin, dîsa jî kêf. Divê ku em dîrok û zanistvanên xwe baş nas bikin û di rêça wan de biçin. Kesên ku dibêjin bi zimanê kurdî zanistî nabe, bila li dîrokê û rûpela me ya kurdî space-ê bimeyzîne. Kî bêje ka ku kurdî çi zanistî heye, rûpela me nîşan bidin û bi zimanê xwe serbilind bin gelên me. Hêviya vîdeoyên me yê nû bimînin. Her di xweşiyê de bin.